fel Elen Roberts dwi dwi'n gweithio mewn yr amgueddfa lechi a chydig flynyddoedd yn ôl yym nes i ga'l profiad o Mam oedd yn dechrau yym diodda' hefo hefo dementia ar ôl cael strôc, a sylweddoli gin lleiad oedd 'na yn y Gymraeg i gefnogi y siwrna yna mewn ffordd 'lly. Felly yym ar ôl strôc oedd raid i Mam fynd i gartra' Rhos ym Malltraeth oedd yn gartra' bendigedig a'r gofal gora' posib. Ond un o'r petha' cynta' oedden nhw isio 'neud wrth gwrs pan ath hi i fewn i'r cartra' oedd dod i nabod hi'n well. a wrth gwrs drwy sgwrsio efo ni oedden nhw'n cael hyn a hyn o wybodaeth ond oedd gennyn nhw lyfryn i i ni lenwi hefo mam er mwyn iddo gael gwybod am ei gorffennol hi, am ei phlentyndod hi, am ei theulu hi ac ati. Ond wrth gwrs yn Saesneg oedd y llyfr yma ac o'n i'n methu dychmygu llenwi y llyfr 'ma neu dechrau hyd yn oed gofyn y cwestiynau i mam yn Saesneg oherwydd na Cymraeg oedd oedd yn iaith naturiol ni a o'n i'n methu meddwl am am siarad am ei hanes hi drwy gyfrwng unrhyw iaith heblaw am y Gymraeg. Felly, dyma fynd ati i chwilio am unrhyw adnoddau. Mi oedd 'na rywfaint o adnoddau ar y we ac ati. Ond mi oedd 'na lyfrau reit neis yn y Saesneg, ac o'n i'n meddwl, wel, fysa'n neis ella meddwl am am wneud yn Cymraeg, ac mi oedd Ann yn Rhos yn gefnogol iawn i'r syniad. A dyma ddechrau arni wedyn, yym, jyst tynnu syniadau at ei gilydd, a meddwl be fysa mam yn licio rannu hefo fi, ag ella be swn i'n licio rannu efo mhlant, dwi'n meddwl mi nath o ehangu i rwbath llawer iawn mwy na jest be oeddwn i siŵr bod gin mam, ond oedd o'n rwbath i rywun fo i di i neud hefyd, yn rhyw gofnodi a cael cael sgyrsia y- ynglyn a a mhlentyndod fy hun hefyd, felly oedd o'n oedd o'n rwbath pleserus iawn i neud a bod yn onest. Mewn ffor, jest meddwl wel ia, sut ma rywun yn dod i nabod person a'i yn y dechreuad yn amlwg. 'Dan ni'n cychwyn y llyfr yma mewn ffordd yn y dechreuad hefo 'i 'i henwa' nhw hefo yym hanes 'u geni nhw a dwi me'wl o'r llyfre Saesneg oddan n'w oeddwn i 'di weld oddan nhw'n eitha yym ffeithiol, enw, dyddiad geni ag ati a weithia' dydi dyddia' geni ddim yn rwbath sy'n dod yn hawdd i rywun ella dych ch'mod dych chi'n gor'o' mynd i chwilio amdano fo hyd yn o'd yym os na un i chi 'ych hun 'di o unwaith dych chi yn dechre ella byw 'fo dementia 'lly. Ond petha fel 'u henwa nhw, enw mam o'dd Ann Grace Jones, wel Nansi o'dd pawb yn galw hi. Felly dwi'n me'wl bo' petha fela yym bo' chi'n gofyn y cwestiwn wel ydach chi'n ca'l 'ych galw'n rwbath arall oherwydd ella bo' chi'n ca'l 'ych galw ar ôl 'ych nain ne' beth bynnag so ma' straeon hyd yn o'd yym yn gefndir yr enw yn enwedig ersdalwm dwi'n meddwl. Felly nethon ni gychwyn ia yn dechra bywyd rywun wedyn ma' 'na ddipyn o dy- dudalenna yn sôn amdan blentyndod a ma' 'na le i bobl roi llun ohonyn nhw fel babi os oes gennyn nhw. Ond o'n i'n trio meddwl hefyd amdan um, be sydd yn cychwyn sgwrs hefo, hefo be oedd yn cychwyn sgwrs efo mam. Ella oedd o'n anodd iawn i ofyn ddi beth wedi cael ei ginio, o ddim yn cofio lle beth wedi cael ei ginio, ac ella oedd hi'n ffwndro dipyn, oedd hi'n meddwl bod hi wedi bod allan yn gwneud i gwallt a dodd hi ddim yn aml iawn. Ac o honno'n gallu bod yn sgwrs eitha rhwystredig iddi hi A finna, ond munud odda ni'n dechra sôn am Bro Mebyd, munud odda ni'n dechra sôn am betha fi'n gofio, munud odda ni'n dechra sôn am y canu o'dd 'i'n neud ag ati ac o' 'na lot o ganu yn y cartre o'dd y sgwrs yn mynd yn yn hynod positif do'dd o'm yn mynd yn sgwrs negyddol ynglŷn â be' o'dd 'i ddim yn gofio o'dd o'n sgwrs andros o o o gynnes ynglŷn â be' o'dd 'i yn gofio a dwi me'wl bo' hwnna'n bwysig bo' ni'n mynd ar ôl be' 'dan ni yn fwynhau ei wneud yn hytrach na bod ni'n mynnu o be wnest ti heddiw? A dyna 'di'r peth naturiol i ni ofyn i'n gilydd yym dach ch'mod yym rŵan ella yy yn enwedig i blant ysgol ag ati be wnest ti heddiw? Ond ma' 'na rwbath reit fatha ryw interrogation yng- ynglŷn â hynna dwi'n meddwl wedyn o'dd o'dd o'n gneud ti'n anghyffyrddus felly mynd lawr y lôn lle o'dd 'i yn gyffyrddus siarad am amdani gorffennol 'lly. Felly wrth gwrs oedd eisiau dipyn o lyniau um, ar gyfer y llyfr. Mi welwch chi ddau lun yn fan hyn sydd wedi cael eu tynnu yn y tŷ yma. Felly ni'n lwcus iawn o gael cefnogaeth yr amgueddfa um, i gael tynnu lluniau yn y tai. Um, Sgynnon ni'n lluniau o'r caban, ond mi welwch chi lun bendigedig o'r llofft sydd yn tir chwedegau yma yn, yn yr amgueddfa. Um, felly, a, ffotograffydd lleol Christina Banholzer wedi gwneud um, job dda ofnadwy o ga'l llunia' reit yym atmosfferig dwi'n meddwl yym dych ch'mod fysan nw'n gallu bod yn yn lofft yn unryw le ond yym mae o'n brompt i ddechra sôn amdan unwaith eto cwestiwn o feddwl sut lofft o' gin ti fel fel plentyn a fysach chi'n gallu sgwrsio am yn hir iawn ynglŷn â rwbath fel 'a. Felly dwi me'wl 'na be' dyna welon n'w yn yn y cartra oedd bod yym ella un cwestiwn yn arwain at sgwrs hirfaith a dwi me'wl na'r unig beth dwi'n resynu 'di na mond ryw chydig linella' os gynnoch chi sgwennu fan hyn on' ma' 'na ofod i chi sticio llynia a sticio pethe lawr glynu petha fel liciwch chi yno fo 'lly. Ma'r llun yma hefyd.

Mae Dydd Sul i fi, dwi 'di gofyn i i i bobl ddisgrifio Dydd Sul, achos oedd Dydd Sul yn ddiwrnod andros o bwysig yn yn sicr yn hanes fy mam, o ran o'n nhw'n mynd i capel dair gwaith y Sul, yym a dwi'n cofio oedden ni'm yn cael mynd allan i chwarae ar Ddydd Sul 'de, ag ella bod hwnna'n rywbeth sydd wedi mynd heibio erbyn hyn, ond dwi'n cofio oedd 'na batrwm gwahanol. A dwi'n meddwl bod 'na batrwm gwahanol i ddydd Sul hyd heddiw um, adra efo ni yn sicr. Felly, dwi'n meddwl bod y profiad Cymreig nawr capel a dylanwad y capel a crefydd ar, ar sut ydda ni'n byw yn eitha pwysig. Dwi'n meddwl hefyd, um, chybod, mae gennym ni gylchgrona, mae yna un yn amlwg ma' 'na ddylanwada Eingl-Americanaidd ar y ar y bywyd Cymreig hefyd. Ma' gynnon ni John Charles yn fan hyn yn amlwg mae yym yy o'dd o'n bwysig iawn i ni fel Cymry ond o gylchgrawn Saesneg a wedyn ma' gynnon ni'r Hebog o'dd yn gylchgrawn i blant tu ôl ma' hwnna 'di ga'l 'i dynnu fan hyn. Felly dwi me'wl bod 'yn diwylliant a'n llenyddiaeth ni yn dylanwadu arnan ni hefyd a'n profiada ni. Dwi me'wl yym dych chi'n gallu sôn am y scouts a'r brownies a'r guides pan dych chi'n siarad efo pobl o Loegr ond i ni yr Urdd a ac trip ysgol Sul ac ati pan dyn ni'n sôn mae gennym ni fan hyn dyddiau difyr um, chod, um, dwi'n meddwl bod y candy floss eich yn, yn perthyn i ni gyd yn, os da ni'n Gymraeg neu yn Saesneg ond yn sicr fydda trip ysgol Sul yn rhywbeth oedd yn rhywbeth oedd yn cael ei edrych ymlaen at efo'n cyfnod mam a yng nghyfnod i fel plentyn dwi'n dangos fo oed dwi'n siŵr mm. ond um, Dwi'n meddwl bod y dylanwadau yna sydd yn yn berth- perthyn i'r Cymry, fatha'r Urdd, fatha'r Capel, yn yn bethau yym wirioneddol bwysig i ni afael ynnyn nhw, yn hytrach na bod ni'n mynd at y pethau generic 'na. Yym dwi'n gwybod bod ni'n gallu sôn am y chwedegau, 'dan ni'n gallu sôn am y Beatles ac ati, sydd wed- yn brofiad i'r Cymry hefyd. Ond fedran ni sôn am boy band cynta, ma' gynnon ni y record yn fan 'na, Hogia'r Wyddfa ynde? Felly yym Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni yn sôn am 'yn diwylliant ni fel rhywbeth sydd yn wahanol. Er bod 'na ddylanwadau Eingl-Americanaidd, fel o'n i'n deud, ma' ma'r dylanwad Cymreig 'na'n andros o bwysig a dwi'n meddwl bod y prompts Cymreig 'na Mae'r lluniau drwyddi draw, um, mae yna lun yn fan hyn um, wedi cael ei dynnu ddim yn bell o fan hyn, um, ar lan llun padarn. Dwi'n meddwl weithiau mae lluniau yn gallu edrych fatha bod nhw'n bell o'r usa ni. Felly 'dan ni 'di bod yn ofalus iawn efo'r ffotograffiaeth yn y llun, bod nhw'n atgoffa ni o o yym ni fel Cymry 'lly. Wel ymateb cynnas ofnadwy yym ma' pawb be' ddedodd Ann yn yn y cartra yn Rhos o'n i'm yn disgwl hyn meddai. O'dd 'i'n disgwl rwbeth chydig bach yym yym Ella llai, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth eitha prydferth, dwi'n meddwl bod y lluniau mae Christina wedi dynnu, a hefyd ddylwn ni sôn am y dylunio, mae'r dylunio yn fendigedig, ond hefyd yr, yr um, darluniau bach yma, artist sydd yn byw yng Nghymru, sydd wedi gwneud hynna hefyd, um, sori, Valerian Leblond, fel, dwi'n siŵr bod mynd wedi henw hi'n iawn, mae gen i ofn, ond ia, hi sydd wedi gwneud yr lluniau i gyd, felly da ni wedi bod yn ofalus iawn. Dwi'n meddwl bod dyluniad ac edrychiad pethau'n yn bwysig bod o'm yn rhed- edrach yn oeraidd achos o bob dim o'n i 'di weld ar y we, rhyw ffurflen, a dwi me'wl bo' ffurflenni'n codi ofn ar ran fwya ona ni. Felly ma'r syniad 'na o syniad cynnes o o'r darlunia a'r ffotograffa cyfarwydd yn gneud gwahaniath i'r math o ymatab gewch chi. Ond be' dwi wedi ddallt ydi bo' lot wedi brynu fo fel rhodd, sy 'di bod yn neis, wedi bod yn rhodd i'w i'w mam neu i'w modryb a bod o ne- be' nesh i drio neud hefyd odd o'n i'n sylwi bod yym Rhan fwya o'r llyfrau oedden ni'n weld o from my grandparents. Um, Wel, ddim pawb sydd yn cael plant. A felly oeddech chi wedyn yn cael gwarad â llwyth o bobl eich fysa di licio cofnodi hanes. A dych bod, da ni gyd yn mynd yn hun, di'r ffaith bod gynnon ni ddim plant ddim yn golygu bod gynnon ni'n hanes pwysig i ddeud. Felly, o'n i'n gobeithio bod fi'n bod digon um, eang yn y cwestiynau oeddwn i'n ofyn, er enghraifft efo plant, um, sgynnoch chi blant sy'n bwysig i chi? Yym felly bod o ddim yn cyfyngu ar... Neu bod chi'n meddwl o fedra i'm fedra i'm llenwi'r adran yma. Felly oedd oeddwn i'n gorfod meddwl yn eitha' gofalus ynglyn â sut o'n i'n cwestiynu fel bod o ddim yn yn gwneud i rywun deimlo fatha bod o'm yn perthyn iddyn nhw. Ond dyna dyna'r ymateb dwi 'di ga'l ydi bod yym pobl wedi mwynhau y rhodd. R'un i beth arall o'n i dwi cofio pan nesh i lansio'r llyfr nes deud o r'un i beth ma' ma' y dylunydd wedi gneud job mor dda dwi'm isio sboilio fo hefo llawysgrifen fi. Felly ma' rhei pobol yn meddwl o dwi'm isio neud o mewn beiro. Dwi isio neud o mewn pensel gynta. Neu' siw' bo' fi'n ga'l o'n iawn. Ond ia ymateb rili calonogol. Ac o'n i'n siarad efo rywun yn ddiweddar o'dd 'di brynu fo i'w mham fel anreg Nadolig. Felly mae'n rwbeth yym mwy yym Ia cnisach dwi me'wl na na lot o'r petha sydd allan 'na yym i helpu rywun yym d- gychwyn sgwrs 'lly. Odd o'n rwbath mor... Er bo' fi 'di cychwyn arno fo ar ôl i ni golli mam yym ac ond mi odd mam dwi'n deud ar y cychwyn yym ti wel' odd hi yn un odd yn licio ie a'r cof am am mam odd mor hoff o hel atgofion so dwi'n teimlo fi 'di gneud rwbath fysa 'di bod yn agos iawn at 'i chalon hi. ac ei dad wedyn o'dd o wedi colli dad blynyddoedd ynghynt o'dd o'n storïwr heb ei ail felly dwi meddwl bo' fi 'di taro'r y ddau beth yna yn yn y llyfr yma mae o'n brompt ar gyfer stori lafar on' mae e hefyd yn yn gofnod ar gyfer y y dyfodol a dwi'n dwi'n gobeithio Ie, dwi'n meddwl fysa, fysa nhw'n falch iawn ohono fo, a dyna di'r peth pwysica. Ond dwi'n meddwl yna beth dwi'n andros o falch ohono fo, gyda ni bres fatha da ni'n neud er, yn hel er cof am bobl. Gyda ni bres er cof am mam, a nath ni ddefnyddio fo i brynu um, dwi'n meddwl, tua 60 o'r llyfrau yma i roi di cartra rhos. Felly dwi'n teimlo wedi gael, gallu talu nhw nôl am yr o'r caredigrwydd a'r gofal roddo nhw i mam. Felly oedd hwnna rhywbeth